Көмүс илимнээх, көмүс тыылаах Лыыбырда оҕонньор диэн үөскээн төрөөн олорбут. Бу киһи күннэтэ тахсан илимиттэн биирдии көмүс хатырыктаах күндүөбэй балыгы бултаан аһаан олорбут. Биир сарсыарда туран үс күндүөбэй балыгы ылар, бу гынан баран ыллыы испитэ. Күн кыыһа доҕорум, аайыы кыыһа аатааһым, Ол ийэн иһиттэҕинэ ойуур иһигэр киһи саҥарар. Кыбырда! Кэлиий! Маныаха биэрэгэр тахсан тыытын хаппыт эпсэр, эрдиитин тосту үктүүр, балыктарын ууга быраҕар уонна ойуурга куланан-халанан киирэр. Көрдүү сатаан-сатаан баран, биир кур сылгы мэйиитин уҥуоҕун булла. Бу сатана эмиэ туох тыллааҕы-өстөөҕүй? Диэн баран атаҕынан тэптэ. Маныаха атаҕа сыстан хаалла, аҥаар атаҕынан тэппитэ, аҥаар атаҕа эмиэ сыстан хаалла, илиитинэн аспыта, илиитэ эмиэ сыстан хаалла, манан мэйиитинэн кэйбитэ, мэйиитэ эмиэ сыстан хаалла. Бу сыттаҕына аҥаа моҥус кэлэр. Кэлэн баран, «Чаарыкааным оҕото, ытырыылаах сытар!» диэн баран лыыбырданы ылан хаппарыгар уктан кэбиһэр, онтон моҥус дьиэтигэр барар, лыыбырдатын остуолугар аҕалан уурар. Бу сытан лыыбырда этэр, «Тыый, эһэкээ, бу кылыһын сыппаҕа бэртэбитэ, болоной оҕонньор болотун ылан кэлэҥҥин, онон быан сиэтэххинэ эрэ сиэн. Маныаха моҥус, кырдьык эттиҥ, болоной оҕонньор болотугар барыахха баар» диир иннэ диэн баран лыыбырдатын ампаарыгар хаайан кэбиһэр. Болоной оҕонньорго баран моҥус этэр, «Лыыбырдабын өлөрөн сиирбэр кылыһым сыппаҕа бэрт, болоккун уларыс, онуоха болоной оҕонньор». Мин болотум сыппаҕа бэрт, оҕолор сыппатан кэбиспиттэр, бараҥҥын Харанай оҕонньор хара тааһын аҕал, онуоха сытыылаан биэриэ, моҥус барар, Харанай оҕонньорго тиийэн этэр, «Биир лыыбардалаахпын, өлөрөн сиэри гынным, мантыбын Болонуой оҕонньор болотун уларсыбыппын, сыппаҕа бэрт буолан сытыылыахпын хара тааскын уларыс» диир, онуоха Харанай оҕонньор этэр, Мин тааспын туох да кыайбаттааһа, арай көрөнөй оҕонньор көрүҥ оҕоҕо тардар, ол оҕо баран уларсан аҕал, маныаха муҥус барар, көрөнөй оҕонньорго тиийэр, дьэ, көрүҥ оҕускун уларыс, харанай оҕонньор хара тааһын тартарары тиийэн, лыыбырдабын өлөрөн сиэҕим, онуоха көрөнөй оҕонньор этэр: Мин оҕуспун туох да туппат сүөһүтэ, арай Аланай оҕонньор ала атыыра эрэ ситэр, онтон атын туох да сиппэт оҕуһа. Моҥус барар, Аланай оҕонньорго тиийэр, тиийэн этэр, Көрөнөй оҕонньор көрүҥ оҕуһугар кэлтим, тэһиитэ туох да туппат сүөһүтэ үһү, буоҕум. Арай эн ала атыырыҥ ситэр үһү, онон дьэ атыыргын уларыс, онуоха Аланай оҕонньор этэр, Ити барыта сөп. Мин атыырым сылардаах быата уҥуорга-ампаарга буолан хаалбыт. Онно тахсан ыл, быа кэһэн таҕыс. Моҥус ыйытар. Хайа, оттон бу арыйы хайдах туоруубун? Ээ, оттон икки атаххар икки күрбэ таас табаан, икки илиигэр икки күрбэ таас табаан, Моонньугар биир күрбэт аас табаан, ол гынан баран моҥус сөбүлэнэр. Икки атаҕар икки күрбэт ааһы, икки илиитигэр икки тур күрбэт ааһы, моонньутугар биир күрбэт ааһы баанар уонна өрүһү кэһэр. Бу кэһэн иһэн «Тыый, дириҥин!» Аланай оҕонньор Чэ, итинтэн антах чычаарыаҕа. Моҥус саҥата «Өлөр сирбэр дьэ киирбиппин» диир. Лыыбырдаҕа үҥэн-үҥэн этээрин. Сотоҥ муҥуоҕун соҕох гыннын, кэтэҕим уҥуоҕун кэлии гыннын, моонньум уҥуоҕун тоҕус сүһүөхтээх чаан алгый гыннын, көхсүм уҥуоҕун көмүс балаҕан оҥостуннун. дии-дии барылыы-барылыы тимирбитинэн барар. Мантан лыыбырда Моҥус өлбүт сураҕын истэр. Сүөһүтүн сүөһү гынар, дьиэтин дьиэ гынар. Лыыбырда бэрдэ баҕайыҥҥыга дылы үтүөтэ үҥүргүгэ диэри байан-тайан олорбута үһү